Monumenti jistgħu jkunu qed ifakkru personaġġ inkella avveniment. Xi mdaqqiet niltaqgħu ma' monumenti li jkunu qed ifakkru aktar minn persuna waħda. Dan huwa fil-fatt il-mafkar li naraw f'misraħ żgħir ħafna fi triq f'Tas-Sliema. Naraw il-figuri ta' tliet atturi famużi, bilqiegħda madwar mejda. U hemm ukoll ir-raba' siġġu, naturalment vojt, bħala stedina għal dak li jkun biex ipoġġi ħdejhom. It-tliet atturi li huma rappreżentati f'dan il-mafkar huma Gemma Portelli, Victor Apap u Charles Scluse. L-iskultur ta' dan il-mafkar huwa Brian Green u kien sar mill-Mediterranean Ceramics. Il-mafkar kien ikkomissjonat mill-Ministeru tar-Riżorsi. Dan il-monument uniku għall-kunċett tiegħu ifakkar dawn it-tlett atturi famużi li matul ħajjithom ħadu sehem f'ħafna programmi televiżivi fuq ir-radju kif ukoll fuq il-palk Malti. Gemma Portelli twieldet fil-Belt Valletta fl-1932. Ta' età żgħira bdiet tieħu sehem f'diversi drammi fuq ir-radju, u minn hemm bdiet tieħu l-esperjenza meħtieġa. Matul il-karriera tagħha, Gemma kienet magħrufa ħafna għall-komiċità. għalkemm hi ħaddmet ukoll diversi karattri serji. F'waħda mill-ewwel drama li saru fuq it-televiżjoni f'Malta, F'Baħar Wieħed, Gemma Portelli kienet waħda mill-protagonisti. Tajjeb li jingħad ukoll li Gemma kitbet xogħlijiet kemm għall-palk għar-radju u anke għat-televiżjoni. Flimkien mar-raġel tagħha, Paul Portelli, kienu jagħtu gost lil ħafna nies, tant li anke kienu mistednin biex imorru l-Awstralja u jagħtu spettakli lill-Maltin t'hemm. Fis-sena 2000 ingħatat il-Midalja għall-Qadi tar-Repubblika. Gemma Portelli mietet fl-2008. Victor Apap twieled il-Belt Valletta fl-1913. L-ewwel ħidma tiegħu kienet bħala ġurnalist u kien jaħdem mal-leħen is-sewwa. Aktar tard daħal jaħdem maċ-ċivil. Iżda l-karriera tiegħu ta' attur kienet bdiet kmieni f'ħajtu wkoll. Bħala membru ta' Ġoventù Kattolika, l-Azzjoni Kattolika tal-Belt Valletta, Victor beda jieħu sehem fuq il-palk. Tajjeb li nsemmu li dak iż-żmien l-għaqda Ġoventù Kattolika tal-Belt kienet torganizza diversi serati teatrali. Victor kien kittieb ukoll u bħala awtur kien jifforma parti mill-Għaqda Kittieba tal-Malti. Baqa' involut mal-ġurnal tal-Azzjoni Kattolika, Il-Leħen is-Sewwa, bħala membru tal-bord editorjali. Huwa wkoll kien jieħu sehem f'diversi programmi fuq ir-radju. Victor Apap miet fis-sena 2001. It-tielet karattru li hemm f'dan il-mafkar f'Ta' Sliema huwa il-magħruf Charles Clouse. Wieħed jista' jiddeskrivi lil dan il-personaġġ bħala kumidjant. ġurnalist u attur ukoll. Charles twieled fl-1919 l-Isla. L-ewwel wiriet tiegħu kienu fit-Tarzna matul it-Tieni Gwerra Dinjija. Huwa kien jaħdem hemm u jidher li ħass il-bżonn li waqt dawk il-mumenti ta' biża' Kienet tkun ħaġa tajba li jferraħ lil sħabu. Wieħed jista' jimmaġina li wara li jkunu għaddew l-attakki mill-ajru u jkun hemm mumenti meta jkun hemm nuqqas ta' attakki, kienu jinżammu dawn il-wirjiet. U f'dawk il-ħinijiet, il-komiċità kienet ferm importanti. Charles Cluse kiteb ukoll drammi u programmi oħra għal fuq ir-radju, kif ukoll għal fuq it-televiżjoni u għall-palk. Interessanti illi kien jikteb ukoll diversi kanzunetti. Kloos kellu paġna umoristika fil-ġurnal it-Torċa, li dam jikteb għal aktar minn 45 sena. Huwa miet fis-sena 2009. Dan il-mafkar